Бисмиллаһи рахмани рахим. Миһербан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясенең бүгенге программасын тәкъдим итәбез. Исәнмесез, газиз вә газамәтле милләт! Әгәр дә бер милләтнең күңеле икмәктә генә булса, бу зур бәхет түгелдер. Инде милләтнең күңеле хикмәттә булса, бу бик зур бәхет, бу шәрәфтер. Азизләрем, бу көннәрдә Бөтен дөнья татарлары конгрессы үзенең нәүбәттәге утырышын Уфа баш калабызда Нур татар дәүләт театрының зур залында үткәрде. Ошбу күркәм вакыйга хакында, шушы утырышларны оештыру һәм үткәрүдә зур гайрәт итүче Ихлас мәчетебезнең яшьләр бүлеме җитәкчесе Альфред Дәүләтшинны чакырдык. Хуш килдегез безнең студиябызга, Альфред Әмирович! Менә, әлбәттә, бу Уфа башкалабызның милләтнең мәгънәви һавасында күркәм бер вакыйга.
Әйе, хәзрәт, егерме дүртенче февраль көнне Уфабызда, Нур театрында татар халкының үсеш стратегиясе турында утырыш, чара узды. Һәм инде анда бөтен татар оешмалары һәм Бөтендөнья башкорт корылтаеның рәисе дә катнашты. Чара бик матур узды, халык шыгрым тулы зал иде. Инде бу чара ни өчен Уфада узды? Чөнки татар халкының үсеш стратегиясен буенча фикерләү башта Татарстан Республикасы районнарында башланды. Январь аенда ул Арчада, Чистайда һәм төрле башка Татарстанның шәһәрләрендә узды. Инде хәзер февраль аеннан башлап Бу чаралар Россия шәһәрләрендә уза. Беренче булып Екатеринбургта, Ростов шәһәрендә узды. Инде өченче шәһәр, ул Башкортстанның башкаласы, Уфа шәһәрендә, бездә үтте. Бу утырышлар халыкның һәм татар җәмәгатьчелекнең утырышлары, ул үтә стратегияне фикерләү буенча һәм инде август аенда Татарстан Республикасының Көннәре алдыннан бу стратегиясе тупланып, әзерләнеп бетерергә тиеш. Һәм инде аерым бер ниндидер зур документ булып инде шунда расланып расланырга тиеш. Альфред, менә зыялыларыбыз шушы утырышта Без милләт өчен яшик, милләт безне яшәтәчәк! дигән канатлы фикерләр яңгырады. Башкортстанның күп кенә төбәкләреннән җыелган татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре һәм активистлары Татар халкының үсеш стратегиясе мәҗлесендә без берничә зыялыларыбыздан фикерләрен алдык.
Татар халкының үсеше турында уйласак, сөйләсәк, менә Советский Союз, э, Советский Союз, э, Советский Союз вакытындагы әз э, генә тәртипкә кире кайтырга кирәк. Татарлар яшәгән районнарда, татарлар яшәгән төбәкләрдә Татарча укытырга кирәк, көчләмичә, татар газетләрен чыгарырга кирәк, татар радиолары булырга тиеш. Татарлар үзләренең компакт яшәгән районнарында или тулы районнарында, авылларында татарча укыту кирәк. Бүтән телләр көчләп кирәкми, бүтән телләр көчләп. Әгәр дә татар халкы үзенең үз телен өйрәнсә, безнең телебез яшәячәк. Шуннан Менә бюджетка килгәндә, бюджетка килгәндә, бюджетны бүлгәндә татар халкының мәдәниятен үстергәндә, татар халкының бүтән менә сабантуйлар үтә башлады бит инде. Без әлеге көндә күрәбез, татар мероприятиеләрендә акча или почти бүленмәй, или бүленмәй. Менә без хәзер үзебезнең көч белән берничә ел уже Татар конгрессының Иглин районында Олы Түләк авылында сабантуй үткәрәбез. Тик үзебезнең җыелган акча белән генә. Бюджетка берничә мәртә язып карадык правительствога. Бер тин акча бирмәделәр. Без бит шушы республикада яшибез. Шушы республиканың халыклары, кешеләре, шушы республикадан налог түлибез. Бүтән халыклар белән бергә тигезләтеп, безнең татар халкының үткәргән мероприятиеләрендә

Менә безгә, татар халкына, башка халыкларга кирәк булган бөтен әйберләр дә кирәк. Әгәр без башкалар кебек зур, матур итеп киләчәккә яшәр өчен. Менә шул кирәкләрнең кайберләре бар бездә, кайберләре әле җитеп бетми. Аның объектив, субъектив сәбәпләре бар. Кайберләрен дә, бәлки, без бөтенләй күрмәбез. Ләкин Зыяны юк. Без үзебез булып калырга тиеш. Татар халкы үзе булып калырга тиеш. Тарихыбызны онытмаска кирәк. Бүгенгебезне хөрмәт итәргә кирәк. Киләчәгебезгә карап яшәргә кирәк. Менә шуларны уйлагач инде стратегия мин төгәлен әйтә алмыйм, нинди булырга тиеш. Ул унбитлек бер кыйммәтле Хәзинә булырга тиешме, әллә мең битлек программный стратегия булырга тиешме? Төрле халыкта төрлечә бар. Ләкин ул безнең киләчәгебезгә карап эшләнергә тиеш. Ә аның өчен без үткәннәребезгә анализ ясарга тиеш. 90 елдан 30 ел эчендә без нәрсәләргә ирешкәнбез? Нәрсәләргә ирешә алмаганбыз? Аның сәбәпләре нинди? Аңа үзебез гаеплеме? Мәскәү гаеплеме? Башка сәбәпләр килеп чыкканмы? Менә шуңа анализ ясамый торып, без киләчәккә карап стратегия ясый алмыйбыз. Аның сәбәпләрен ачарга кирәк. Әйтик, ничә татар авылы беткән? Хәзер татар халкы Казанда, шәһәрләрдә күпме яши? Аларның сыйфаты нинди? Татар халкының сыйфаты нинди? Менә шуларны бөтенесен җыеп, ул стратегия дигән әйбер эшләргә кирәк. Ул бәхәсләр булырга мөмкин, чөнки һәрбер кешенең үз фикере. Эчендә җаны булган кеше, эчендә җаны булган татар, әлбәттә, үзенең бүгенгесе, киләчәге турында уйлана. Ул үзенчә уйлый, ул үзенчә фикер йөртә. Һәм шунысы кызык, һәрберебез хаклы. Һәрберебез хаклы һәм шулардан бер сөземтә ясарга кирәк, компромиссларга бара-бара. Бөтен халкыбызга, милләтебезгә ярарлык стратегия булырга тиеш ул. Менә мин шуңа өметләнеп яшим. Безнең ир-егетләребез кыю һәм курку белмәс батыр булырга тиеш. Бу нинди, нидән, үзлектән караганда. Алар хатын-кызны якларлык, Үзләренең сүзләрен курыкмыйча әйтерлек һәм курыкмыйча шушы гамәлләрне эшләрлек тиеш булырга тиешләр. Егетләрне иркәләп, очындырып, аларны хатын-кыз сафында тәрбияләргә түгел, ә кыю ир-атлар итеп тәрбияләргә кирәк. Шундый гаиләдә, шундый тәрбия алган ир-егетләр хатын-кызларга хөрмәтле булалар һәм гаиләнең ныклы башлыгы булалар. Ә хатын-кызларыбыз инде безнең кызларыбыз нәфис, тәүфиклы, әдәпле булырга тиеш. Шул вакытта алар үзләренең балаларына матур тәрбия бирәләр, матур гаиләләр парлаша һәм туган тел менә саф никахлар, үзебезнең милләт арасындагы никахлар парлашыр дип ышанабыз. Стратегия кирәктер. Кирәк билгеле. Әмма стратегияне монда ясап булмыйдыр. Чөнки ул стратегия дигән әйбер гыйлемле, тәҗрибәле кешеләр ясый торган әйбер. Шулай да менә бу халык арасына чыгарып, халык белән халык алдында моны яңгыратуның файдасы барыбер бардыр, чөнки ул берникадәр халыкны уята. Халык ишетә, шундый әйбер бар икән дип. Менә шундый кешеләргә һәрхәлдә уянып, белеп кайтып китергә бу форсат. Кешеләрне уятыр өчен. Калган ягын инде кабинетларда акыллы кешеләр сызарга тиеш, нинди стратегия булырга тиеш.

Альфред, үзегезгә мәгълүм, күп кенә зыялыларыбыз, галимнәребез бу стратегия мәсьәләләрендә галимнәребез, белгечләр бу эшне гәүдәләндерергә тиеш. Инде Шахразиев Васил Габделгазовичның чыгышында бу фикерләр ачык итеп әйтелде, тагы да алар менә халкыбыз өчен бик мөһим, алар нидән гыйбарәт иде? Чынлап та, стратегиянең эшчәнлек группасы бар, төркеме. Ул Татарстанның Татарстанның Фәннәр академиясендә, анда төрле галимнәр, тарихчылар, социологлар, сәясәтчеләр һәм инде Бу әле проект кына. Һәм инде ләкин бу бүгенге проектында стратегиянең егерме ике пункт бар. Ул төрле мәсьәләләр буенча, әлбәттә, ул мәдәният тә, төрле бүгенге заман үзгәрешләре буенча да һәм технология буенча да. Менә бүгенге көндә татар халкының тормышы нинди? Аның бүгенге мәсьәләләре, проблемалары бар. Һәм инде бу проблемаларны бүгенге көндәге үз, төрле үзгәрешләр, глобализ, глобальләштерү мәсьәләләре буенча ничек татар халкына бу үзгәреш шундый заманда э, ниндидер үз урынын табу, табу гына түгел, сакланып калу һәм үсәргә дә ниндидер юллар табу мәсьәләләре буенча инде шул 22 пункттан торган әле бүгенге көндә бу проектның э, эчтәлеге шундый. Стратегик кәлимәсе, сүзе, сез яңа сүз дисез, әлбәттә, ул шулай, ләкин үсеш стратегиясе, ул аның ни яңа чагы юк, ни иске чагы юк, ул һәрвакыт актуаль. Милләт һәрвакыт бер юнәлештә, бер үсештә булырга тиеш. Менә шушы караштан, Соңгы утырыштагы юнәлешне нинди кыйммәтләре бар? Әйе, әлбәттә, хәзрәт. Стратегия сүзе әле безнең халык өчен, ул бик әллә нинди яңалык кебек, кемдер анарга әзрәк аптырап та кала, нинди ул инде халыкка стратегия эшләү. Ләкин элек ул стратегия булмаса, безнең галимнәребез дә, шәхесләребез, Ул стратегик халыкны саклау һәм үсеш үстерү буенча элек тә кайгырып эшләгәннәр, чөнки әйтик менә 100 ел элек җәдидчеләр инде безнең шәхесләребез Ризаэддин Фәхреддин, Зия Камали мәдрәсәләр оештырып, яңа ниндидер алымнар укытуда, бөтен тормышыбызда ниндидер яңалык кертеп, ул да булган бит инде шул заманның үзгәреш чорларының ничектер яраклаштыруга. Шуңа күрә ул стратегия буенча эшләү элек тә булган. Бүген дә шул мәсьәләләр шул. Ләкин халык ул халыкны саклау 100 ел элек тә ул мәсьәлә булган, 300 элек елык та ул мәсьәлә булган. Әлбәттә, бүгенге бәлки халык белән төп мәсьәлә ул туган телне саклау. Инде, ләкин бу бит инде стратегия туган телне саклау турында гына бармый сүз. Гомумән, халыкны саклау, аның үзенчәлеген ничектер саклап калу, шунысы. Димәк, стратегия кәлимәсе, стратегия сүзе, димәк, максатларга ирешү өчен бер ап-ачык ният яки стратегия кирәк. дип аңлыйбыз. Әйе, шулай.
Аның шул канатлы сүзе дә Шәһабәддин Мәрҗанинең сүзе алынды, Кем мин татар булмагач? Инде ул унтугызынчы гасырның сүзләре, Шәһабәддин Мәрҗани татарлар турында фикерләгән заманда шундый сүз әйтеп әйткән. Икенче инде аның девизы дип әйтеп, ул Без татар дөньясы дигән. Инде чөнки татар дөньясына ул татар телле татар да керә, татарча белмәгән дә татар, үзен татар итеп хис иткән һәм бәлки татар Мәдәниятенә керткән, үзен күргән халыклар да шул бер зур татар дөньясына керә. Димәк, максатларга ирешүнең иң кыска юлы, ул, халкыбызның ихласлыгы, рухи байлыгы. Әй, әлбәттә шулай. Стратегия белән танышырга була Бөтендөнья татарлары конгрессының сайтында һәм инде кемнең ниндидер тәкъдимнәреме, бәлки фикерләре булса, ул сайтка, аларның электрон почтасына җибәрергә мөмкин. Барыбызга да мәгълүм, татар чаралары татар халкының гимны И туган тел җыры белән тәмамлана. Ләкин бу юлы Уфада бу чара шулай ук Туган тел җырын җырлап тәмамланды, ләкин аның алдыннан Мөхәммәт хәзрәт халкыбызга дога кылып, йөзләребезне Аллаһ Тәгаләгә юнәлтте. Бисмиллаһир рахманир рахим. Рәхмәте вә мәрхәмәте чиксез дәрәҗәдә киң булган Аллаһ исеме белән, газиз халкым. Хөрмәтле вә гыйззәтле Васил Габделгаяз улы Шайх Рази гали җәнаплары. Бүген без Башкортстаныбызның баш каласы Уфага татар халкының үсеш стратегиясен Фикерләргә җыендык. Бу, әлбәттә, бик сөенечле күркәм вакыйга. Шундый тарихи бер вакыйгада минем фикерем белән дә кызыксынып, мине чакыруыгыз өчен җан йөрәктән канәгать хисләремне җиткерәм. Инде, газизләрем, шуны аз сызыклап китәсем килә. Риза Фәхретдин, монда милләтләрнең үлүләре, юкка чыгулары хакында дүрт мәсьәләне ачыклап китә. Әлбәттә, кешеләр яшәп үлгән кебек, дәүләтләр дә, милләтләр дә үләләр. Кешеләрнең үлүе кечкенә бер вакыйга булса, милләтләрнең үлүе тарихта зур бер вакыйгага санала. Һәм монда иң зур сәбәпләр. Беренчесе, әлбәттә, милләтләр. Башка милләтләргә кушылып, шулар арасында эреп бетүләре ассимиляцияне иң беренче урынга куя. Икенче урынга ул милләтләрнең югалуының сәбәбе итеп җенсилекне куя. Милләтләр Гаиләләрдән читкә таеп, рәхәтне, күңел ачуны гаиләдә тапмыйча, чит гаиләләрдә йөреп, гаиләнең бозылуын китерә. Һәм өченчесе итеп, икътисади мәсьәлә. Милләтләр үзләренең керемнәренә күрә чыгымнарын файдаланмасалар, Исраф итсәләр, бу милләтнең күңеле төшә, ул фәкыйрьләнә һәм тормыш сәхнәсеннән ул әкренләп югала. Һәм сәяси мәсьәләләр. Әгәр дә күп санлы милләт үзе белән бергә яшәгән башка зәгыйфьрәк һәм аз санлы милләтләрне газапласа, җәфа күрсәтсә, бу шушы олы милләтнең таркалуының иң беренче Аның үлеменең иң беренче хәбәре булып санала. Фикерегезгә шушы мәгънәви ырлыкларны саласым килә. Бер милләтне бер көнгә җыясың килсә, аны сыйга чакыр диләр. Инде милләтне бер елга туплыйсың килсә, гаскәр тот. Ә инде милләтне мәңгелеккә туплыйсың килсә, аның мәгарифен үстер диелгән. Безнең халкыбызга да мәгърифәткә, мәдәнияткә ирешүләр насыйп әйләсен. Әлбәттә, без мөселман дөньясында дан дәрәҗә гыйлем-мәгърифәт гүзәллекләренә ия булган балалары. Безнең арабызда бүген милләтпәрвәз галимнәребез, эшкуарларыбыз да, зыялыларыбыз да күп. Инде менә Тукай болай дигән, Кузгатмакчы булсаң халык күңелләрен, Тибрәтмәкче булсаң, иң нечкә кылларын, Көйләү тиеш, әлбәт, ачы хәсрәт көен, Кирәк түгел, мәгънәсе юк, көлке уен, дигән. Мөхтәрәм милләттәшләр! Сез, милләт рухын күтәрүчеләр! Барыбызга да милләт өчен яшәргә кирәк һәм милләтебез безне яшәтәчәк. Безне терелтәчәк, дөнья барышын да сүзебезне үзебез итәчәк көч, әлбәттә, ислам булганын онытмыйк. Нәфселәребезнең корбаны булмыйк, нәфселәребезнең солтаны булыйк. Риза Фәхретдин хәзрәтләребез бетә торган кавым түгел, бәлки дөньяда мәңге торыр һәм башка милләтләр белән җир йөзеннән файдаланып яшәр өчен килгән милләт балалары дип безгә насихат иткән. Әлбәттә, бу хак, ләкин белегез ки, Мәңгелек ул Аллаһы Тәгаләгә генә хас сыйфат. Безнең халкыбыз ул кояш кебек, яктыртып һәм башка милләтләрне дә җылытып яшәгән милләт. Димәк, бу җиһанда кояш никадәр яшәсә, безнең халкыбыз да шулкадәр яшәячәк. Инде газизләрем, Гали җәнәп, Шахразиев җәнәпләренең сүзләрен йөрәгемә салдым. Менә без дә бүген бөтенебез дә күп итеп диңгезгә төшеп инҗеләр алдык, гамәл өчен барысын да фикергә салдык. Бүген бөтен әһли ислам җәмәгатебез исеменнән, остазыбыз һәм әдип, бөтен Россия мөселманнарының үзәк Диния назаратының рәисе, остазыбыз һәм әдип Шәехелислам Талгат хәзрәт Таҗетдиннең дә фәтвәсе белән бүгенге гамәлләребез өчен Аллаһ каршында мәкбүл булсын дип, бөтен әһле ислам җәмәгатебез исеменнән Әл-Фатиха!

Туфракларыңны үбеп бүген дидек догалар гәүһәри һәм даһи булсын дип сәнәләр җәүһәри. Һәммәгезгә бу милләт җыенында зирәк зиһен, камил акыл, тулы иманыгыз өчен, сезгә шәрифият, кадер-хөрмәт, Раббым гали дәрәҗәләр насыйп әйләсен. Раббымыз Аллаһ безләрне акылсыз итмәсен, Аллаһ безләрне имансыз итмәсен, Аллаһ безләрне Эшсез, малсыз, байлыксыз да итмәсен. Аллаһ безләрне ватансыз итмәсен. Аллаһ безләрне байраксыз итмәсен. Аллаһ безләрне гаскәрсез итмәсен. Бу җиһанда тик Аллаһының гына кылы, Аллаһ пайгамбарыбыз хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең лаеклы өммәте ва кыямәт алдыннан киләчәк имам Мәһдинең лаеклы гаскәре булып гомер кичерүләр насыйп әйләсен, нәкъ Раббымыз боерганыча, Удхулү фис-силми каффәтә, иминлеккә берләшеп кавышыйк, һәм Исмәгыйль Гасправил җәнапларының насыйхәтенчә, бер булып, тере булып, эре булып, гамәлдә һәм фикердә бер булып яшик, туганнар! Бу җиһанда кылган эшләребез изге булсын! Мәңге яшәсен татар халкы!